ṋamusi ndi dzi 19 dza july 2020 nṋe ndi bora tshindela maano u bva kerekeni ya apostolic unit church ha raḓali fhatsi ha vhafunzi vha tshifaro vho dovha hafhu vha nkhumbela uri ndi ḓe ndi ṱuṱuwedzane na vhone Kha ḓuvha ḽa ṋamusi, kha ri ṱuṱuwedzane nga mafhungo ane a wanala buguni ya Yakobo 1. Ndi ḓo vhala ndimana ṱhukhu ya vhuvhili i ri, Ni ri ndi dakalo fhedzi, vharathu vhanga, arali ni tshi welwa nga milingo ya mivhala minzhi. Baba, nga dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha, Mudzimu wa tshilidzi, ndi khou u kumedzela u vhaliwa fhungo ḽavho heḽinoni ḽine nṋe ndi tenda uri Kristo ngaḽo vho ri takula ra ra tshila ra vha vhakundi nga fhungo heḽinoni ḽine ro ḽi vhala kha ḓuvha ḽa ṋamusi amen khonani dzanga ma kha ḓuvha ḽa ḽa ṋamusi ndo no ḓi amba uri ndi dzi 19 dza july eh, ndi khou ṱoḓa uri ri ṱuṱuwedzane nga mafhungo anoni e nda a vhala hafhanoni ri khou amba nga mafhungo ane a khou ambiwa nga yakobo ane u khou ri ṱuṱula uri ni ri ndi dakalo fhedzi vharathu vharathu vhanga arali ni tshi welwa nga milingo ya mivhala minzhi yakobo hafhanoni u khou amba na vharathu vhawe a sa khou amba na vharathu vhawe lwa tshiṋama a tshi khou amba na vharathu vhawe lwa tshimuya vharathu vhawe zwi si na ndavha uri a nga vha khou amba khamusi wa munna vhunga riṋe ri tshi amba uri ndi na murathu wanga ngori ndi wa munna u khou amba vharathu vhawe nga lutendo lwa u tenda Kristo. Bivhili ya Mudzimu i ri, Ni ri ndi dakalo fhedzi, vharathu vhanga, arali ni tshi welwa nga milingo ya mivhala minzhi. Khonani dzanga, ri khou tshila kha shango ḽine ri khou welwa nga milingo ya mivhala minzhi. Nṋe na vhone ri khou tshila kha tshifhinga tshine tsho ḓala maṱhupho. Ri tshi khou amba zwino, shango ḽashu ḽo weliwa nga mulingo wa vhulwadze kana wa tshitzhili tsha COVID-19 tshine ra khou tshila khatsho. Ndi khou tou amba ndi khou generalizer zwithu zwine muṅwe na muṅwe a khou kona u zwi vhona ra ṱangana nazwo. Mara khonani dzanga ndi khou amba na vhone ndi tshi dovha hafhu nda amba na vhone sa muthu o tou ḓiimisaho na nṋe muṋe sa muṋe ndo ḓiimisaho ene vhutshilo ndi a ṱanganana na milingo ya mivhala minzhi. nṋe na ndi tshi khou amba navho ndi tshi khou ri khonani dzanga ndi vha ṱuṱuwedze nga mafhungo hanoni yakobo o ri ni ri ndi dakalo arali ni tshi vhwelo nga mivhala minzhi yakobo u khou tshintsha milingo sa zwiṅwe zwithu zwine zwa nga zwi a takadza nyana hu na vhathu vhane musi vha tshi vha tshi vha na zwithu vha ya takala hu na vhathu vhane vha takala vha na dzigoloi hu na vhathu vhane vha takala nga mishumo hu na vhathu vhane vha takala nga dziposo dzine vha vha nadzo ngauri hezwi zwine vha vha nazwo zwi a itisa uri vha kone u langa vhathu zwi a itisa uri vha kone u langa fhethu hune vha vha hone mara hononi yakobo u khou ḓa o fara fhungo ḽa opposite na heḽo ḽa u takala ngauri muthu a vha na tshauri uri ni ri ndi dakalo vharathu vhanga arali ni tshi welwa nga milingo ya mivhala minzhi arali ni tshi weliwa nga milingo ya mivhala minzhi yakobo o no khou amba hafhanoni u khou amba a tshi zwi ḓivha zwa uri vhutendini milingo i ḓo ḓa khonani dzanga vhutendini kana kha vhukreste a zwi nga itei zwa uri vha si ṱangane na milingo iṅwe milingo ya hone i tshi ḓa khonani dzanga i a itisa uri vhone vha luṱane na vhathu miṅwe milingo i a tshi ḓa khonani dzanga i a itesa uri vhone vha sumbe vhathu zwino yakobo uri a tshi amba uri ni ri ndi dakalo arali ni tshi vhariwa nga milingo ya mivhala minzhi khonani dzanga ndi khou amba na vhone vhane mudzula kha ḓuvha ḽa ṋamusi a vha i funi milingo ndi khou amba na nṋe ndine nda khou amba ndi sa zwi funi u ṱangana na dzi thaidzo mara jakobo u khou dzula o ri vhona u dzula o ri vhudza uri heinoni milingo arali i tshi ni wela ngori u ya zwi ḓivha zwa uri milingo i tshi wa khonani dzanga i ya luṱanya vhathu u ya zwi ḓivha zwori milingo i tshi ḓa i a itisa vhuswina hune ha swikisa na khou tama uri muṅwe khafe vhaṅwe vhane vha khou vhulaiwa ṋamusi vha khou vhulawa ngauri vhathu vho vhona muthu ane a khou vha ḓisela milingo vha ndi khwine ndi tshi fhambana naye hu na vhathu vhane ndi khombo kha ḓuvha ḽa ṋamusi a ri tsha tshila navho vho dzhia disitshini dzo uri a thi tsha nyaga u tshila nga milingo ine vhathu vha khou ṱangana nayo jakobo uri ni ri ndi takalo Hezwi ni khayo milingo ni tshi ṱangana nayo, ni songo vhona milingo na i vhona sa zwiṅwe zwithu zwine zwa itisa uri ni fhambane na lufuno lwa Mudzimu. Ngauri Bivhili ya Mudzimu hezwino i khou dzula khou ri vhudza, i khou ri itela uri ri dzule ri tshi zwi ḓivha zwa uri milingo ri ḓo ṱangana nayo. Khonani dzanga vhone vha ḓo ṱangana na vhulwadze, vhuṅwe tshiṅwe tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha khou ṱangana na vhulwadze vhu sa fholi. Tshiṅwe tshifhinga vha wana vha khou ṱangana na vhulwadze hu si vhone vhone vha khou lwala, hu khou lwala ṅwana wavho, hu tshi khou lwala khamusi muṅwe muthu wa muraḓo wa muṱani ane vha mu funesa, vha wana a tshi khou lwala zwa vhukuma nga maanḓa. Vha wana vha tshi tshimbila vhathu vha tshi vha vhudza zwa uri hezwi zwo itiswa nga vho mugede, hezwi zwo itiswa nga houḽani, hezwi ni tshi vhona zwi hafha zwo itiswa nga uri ha vha na hezwi. Khonani dzanga Jakobo u ri, Ni ri ndi dakalo kha kha yeneyo milingo ine na khou ṱangana nayo musi zwithu zwi sa khou ita vhutshiloni vha tshi maketa vha wana vha sa wani mushumo khonani dzanga a si tshifhinga tshine vhone vha tea u dzula fhasi vha farela luṱavha ri ndi khwine ndi si tsha tshila arali mishumo i tshi khou fhela khonani dzanga a si tshifhinga tshine vhone vha dzula vha tea u sedza kha vhaṅwe vhathu uri ndi khou itiswa nga vhugede khonani dzanga uri ni ri ndi dakalo ni tshi khou ṱangana na milingo ya mivhala minzhi Hezwi a tshi khou tou zwi amba zwavhuḓi, a ri, Milinga mivhala miraru, uri ya mivhala minzhi. Nda vha vhudzisa vhone uri vhone vha ḓivha mivhala mingana, arali vha swika vha ri vha guma, vha ḓi vha guma kha ya handirete. Nga nṱha ha handirete hu kha ḓi vha na miṅwe ya handirete ine vha si ḓivhe. Nṋe nda ndi tshi khou ri, Khonani dzanga, ndi vha ṱuṱuwedze kha ḓuvha ḽa ṋamusi, ri khonani dzanga Vha takuwe, kha vha takuwe vha takale, kha vha takuwe vha ḓiphiṋe vha kha milingo heneyo. Khonani dzanga, shango ḽi vha mangale uri vhone vha nga takuwa hani vha takala vho fhelelwa nga mushumo mulovha. Vhone vha nga takuwa hani vha, vha, vha takala vho sia vha na mulwadze nga ngomu nḓuni. Vha nga takuwa hani vha takala hu na muthu o tshinyala kana hu na lufu lwo vha hone miḓini. Vhone vha takuwe vha takala ngauri Yakobo uri ni ri ndi dakalo vharathu vhanga musi arali ni tshi vhona nga milingo ya mivhala minzhi. Khonani dzanga, kha vha ḓo takuwa vha muṅwe muthu muswa ane a milingoni ha ḓi ṱukuba ha ḓi ha ḓi vhei fhasi hu na vhathu vhane khona dzanga vha welwa nga milingo a vha nga vha vhoni shangoni vhone vha ya zwi ḓivha zwa uri na vhathu vhane vha fhelelwa nga mishumo vhene zwi konḓa nga maanḓa uri vha ṱangane navho havho vhathu a vha khou tenda u ṱanganedza zwithu zwo iteaho khavho khavho nṋe nda ndi tshi khou ri khonani dzanga vhone kha vha ṱanganedze milingo vha tshile vha khayo Heyi milinga i ri i tshi ḓa vhone vha tshilakha vha ḓo wana vhutshilo vhu tshi khou vha ḓifhela nga maanḓa. Vha ḓo wana vha tshi ṱamba nahone vha naka. Mara vha nga si kone u zwi ita arali vhone vha sa kone u dzhena khazwo, vha sa kone u zwi ḓivha zwa uri milingo i tshi ḓa khonani dzanga hu pfi tshikhukhulisi a tshi nga kundisi nga tshithu u ḓa. Khonani dzanga hezwi zwikhukhulisi zwi ḓo ḓa, heyi milingo i ḓo ḓa kha vhone. Bivhili a i ngo ri dzumbama. Vhaḓi vhaṋe ri tshi kha ḓi vha vhaṱuku ro ri tshi pfa hu tshi pfi vhutendi, ra vhona vhutendi hu ri u tshila wa ya, hu tshila wa lawala, hu tshila u si na thaidzo. Ro vha ri sa zwi ḓivhi zwa uri ni tshi ḓa hafha milingo i ḓo ṱanganiwa nayo. Paulo ḽiṅwe ḓuvha na Silasi vho ri vha tshi khou funza yeneyi gospel ine ra khou i amba ṋamusi, enea mafhungo ane ra khou a amba, vha ḓiwana vho swika hune vha fariwa. Hezwiononi vho fariwa vha rwiwa nga ṱhamu nnzhi, vhupfi vha tshi rwiwa vha vha kodziwa khothoni, vha ri vha ngomu khothoni. Bivhili ya Mudzimu i ri, Tshifhinga tsho ri vha dzule vha sedze kha zwilonda zwine vha vha khazwo, vha sedze kha malofha, kha vhuṱungu vhune vha vha khavho. Mara Bivhili i ri vha vha tshi khou hulisa Mudzimu vha kha vhuṱungu honohe vha vha khou vhu pfa. Nṋe nda ndi tshi khou ri khonani dzanga vhone vha kha vhuṱungu, vha kha milingo ine vha vha khayo, vha kha u baleliwa, vha kha u piameliwa hune vha khou vha ṱanganaho. Khonani dzanga Bivhili i ri vhone vha ri ndi dakalo. i ri kha vha takale takalani bivhili i ri takalani murenani misi yoṱhe ndi dovha nda ri takalani misi yoṱhe hu si na ndavha uri vhone vha khou ṱangana na zwine zwa vhavha hu si na ndavha uri vha khou ṱangana na zwine zwa ḓifha ngori hu na vhatendi vhane vha tenda kha vhutendi ho ṱangana zwine vha ḓifha fhedzi hu na vhatendi vhane vha tenda kha uri ri dzule ri tshi khou ḓiphina ande vhutshiloni naho vha si mutendi a zwi konadzei uri vha ḓiphine u swikela hu na ḓuvha ḽine vha ḓo ṱangana na khakhathi hu na ḓuvha ḽine vha ḓo ri vha khou tshimbila vha khukhuliwa vhawa Hu na ḓuvha ḽine vha ḓo ri vha tshi khou tshimbila vha ḓiwana vha khou ṱhavhiwa na mupfa. Mupfa u ṱhavhaho tshiṅwe tshifhinga wa ṱhavha na muthu a kha tshienda vho tou wana mupfa, mupfa wa vhukuma na tshienda wa wa ṱhavha. Ndi vhutshiloni ri tshila ri tshi ṱangana nazwo. Nṋe nda ndi tshi khou ri khonani dzanga musi ri tshi khou ṱangana na zwithu zwi konḓaho, musi ri tshi khou ṱangana na zwi lemelaho, nṋe nda ndi tshi khou ri khazwo Bivhili ya Mudzimu i ri ni ri ndi dakalo ni tshi welwa nga milingo yeneyo ni tshi welwa nga milingo nga iṅwe nḓila u tonga sa muthu ane a khou ri ḓiṱongiseni ni kha ni kha milingo ḓiphinḓeni ni kha milingo na ri a fhirwa nga vhathu vha ḽino shango na vhaswa vha ḽino shango vha ri mutakalo u tou ḓiitela hezwi noni vha tshi vha vhona vha tshi khou ḓiphiṋa hu tshi vha na magigi vha tshi gidimela henengei a si uri vha vha vha khou yango ḓihangwisa dzi thaidzo zwino riṋe bivhili a i ri ḓihangwiseni thaidzo ḓihangwiseni milingo i ri uri ni tshi khou tshila ni khayo ni ri ndi dakalo ni khayo ḓiphinani ni khayo takwani ni khayo nga iṅwe nḓila riṋe arali ri tshi nga ri khou amba sa paulo paulo uri edzani nṋe vhunga nṋe ndo edza khristo ene ra khou edza ene ene ro sedza khaye he milingo ṱangana nayo khristo o ṱangana na u hanedziwa khristo o ṱangana na u sasaledziwa zwa vhuya zwa mu swikisa na kha tshifhambano khonani dzanga riṋe ri ra ri tshi khou ri kha milingo yoṱhe ine ra ṱangana nayo kha vhuṱungu hoṱhe hune ra ṱangana nayo kha ri ni ndi dakalo kha ri zwi dzhie nga dakalo kha ri zwi dzhie ri ḓiphiṋe ri khazwo kha ri zwi dzhie ri takuwe ri kha milingo ri songo dzula fhasi ri songo nga vhathu vha sa ḓivhi we ra fulufhela ene ngauri nṋe we ra fulufhela ene ri a zwi ḓivha zwa ri ri milingoni khuvha bivhili i tshi amba zwa uri ha nga tendi milenzhe wa u tshiredze muṅwe ha nga tendi na uri milingoni ha nga tendi milenzhe wa u tshiredze muṅwe nga iṅwe nḓila khristo u ḓo vha lamulela na kha ene milingo ine vha vha khayo nṋe nda ndi tshi khou ri khonani dzanga kha ri takuwe nga mafhungo hayanoni ri tende uri maṱhupho ane ra vha nao milingo ine ra vha na khayo u vhaisiwa hoṱhe hune ra vha khaho zwoṱhe zwino mudzimu u khou zwi vhona ri ḓiphiṋe ri takale ri khazwo nga dzina ḽa yesu kristo ndi khou rabela ndi tshi tenda uri khotsi vhone vho ri thusa sa vhana vhavho ra takuwa ri tshi zwi ḓivha uri ihina ri kha milingo ine ine ra khou ṱangana nayo vho ya nayo vho ndi vha mudzimu a re hone nga dzina ḽa yesu kristo vha ḓo ri lamulela nga u sa fheliho amen and amen